baba kalito wani munhu akangwara kumberengwa kuti ta munhu anotaura achismaila wani munhu asara kumberengwa kana usmaila guys this is for politics kana usingadi zvepolitics gara warega kuterera hana kana basa nekuti handikutsvage kumba kwako chandongotaura ndo chandongotaura handakana basa newe sewicknel akapa vanhu mota haana kutarira malevel evanhu sometimes when you give people something like uri kupa vanhu kukapinda mumaruwa kumusha mudunhu une mabillions nemabillions uchida kunopa vanhu e, uchida kunopa vanhu even mabillions yo kana kuvatengera zvimwe zvinhu kana kuvaitira zvinhu kana kuvavakira haugoni kusvika woona munhu akavaka zvimba zviviri zviraundi womuvakira ten roomed which means wamusengedza musengo wakakurisa just inda unomuvakira maybe three rooms umuvakire nechikichen apo nechichiomisa kabohol kemvura unomuisa palevel rake wobva wotara umwe wakaita sokuti ari richi wakadai handiti womuindira womuisawo palevel rakadaro seizvozvo but chandakaona ndechekuti seweek now hafungi hafungi hafungi murume vakangoita dofunga dumbu ndo rakatora pfungwa dzeshe okay vana madungwe nhasi vari kudzingirwa mari yerent 400 dollars yaasina kubhadhara for three months 400 dollars think, think about it 400 dollars idzo 400 dollars rent yacho i think isu tofunga pa pa pa panhingirikiri pa pamwedzi ndofunga aitobhadhara kana ma 80 dollars 80 dollars until atosvika kuma 400 dollars uko kana kuti aibhadhara kana kuti 100 dollars pamwedzi i don't know but iwe wakapiwa mota which means uchitadza kubhadhara rent yemwedzi what about mota yawakapiwa ichiri kufamba here kana kuti yangoiswa pasi pemuti yakutoora simbi ngura dzatodai so inowanepi petrol uchitadza kuwana mari yekubhadhara rendi uchitadza kuwanikwa mari yekubhadhara rendi which means nemari yekutoti chikafu mumba mudyiwe mumwe wetii vana vadye vatore spoon one yekuisa mukapu ichende kapu nimwe nemwe vachiisa spoon one one yeshuga iri kutonetsa but woenda pavanhu wakadaro unovapa mota within a year pasina kana six kana three months wapa munhu mota agamuchira mota kwauri atenda oshawa mari yekubhadhara rendi yemumba maanogara did you ever check all, all those people when you give them car kuti vakamane malevel akadii ahamani guys eh, yes kupa kupa but rega kupa munhu zvinhu zvaasingakwanisi kana kuafoda zvaasingazokwanisi kana kumaintaina no no ipapo apo autaura chokwadi sewikina dzimwe zvimwe zvinhu ka unogona kufunga munoona ndo pandiri kukuudzai kuti nevanhu vakanga vachigamuchira zvinhu izvo think before uchitora zvinhu izvozvo funga uri kupiwa mota here kana uri kurombeswa uri kurombeswa here kana kuti uri kupinzwa chechi ye kana kusacrifice neropa rako neupenyu hwako kana kuti uri kujoiniswa kana kuti iye ari kutotambura kuti wese akupe zvinhu zvongoti regai ndingopfatura ndichiafura ndichiisa uko okay ndobva ipapo how many people are struggling kumisha kumaruzevha nherera chirikadzi tsvimborume vana vasingakwanisi kubhadhara school fees vakawanda zvakadii vanganiko vawakamboindawo kunobhadhara school fees ikoko kumamisha naisei wikna asi uchipa vanhu vari kutoekta macomedian maartist vana japrisa vanhu vanoenda kunana dubai vachinomira pasteji navarungu vachiimbira varungu zvausina kutomboita aleki macheso anozadza mahol akapinda muno muna midland hol inozara muna randbek anozadza mucapton park anozadza pitorium anozadza mujobek anozadza cape town anozadza rustenbek anozadza unoza america dubai vana macheso ava vanozadza hori vachirova mari yakawandisa but uri kutora mota iri very very expensive mamillion kutonyora nemapurize so eh, regai regai jesu ati pane dzimwe dzenguva zvinorema kuti vafumi vapinde muushe hwokudenga kana mufumi akapinda muushe hwokudenga ngamera ichapinda nepaburi retsono zvinorema gomba rasewikina vakatorichera kufa kwake zvakanga zvichiita uyu jinimbi kufa kwajinimbi ndokufa kwawikina i want to tell you truth munyore pasi mawedhi hangu iam not a prophet iam not nothing iam just something like doti ndongowavo munhu but izvi izvi zviri kuitwa muzimbabwe ndo kunonzi kurasa fungwa kwese kokurasa zvinondinetsa ndiri kutoona achifamba achienda kumapurezidendi kumaofisi nemapurezidendi achiaccepta zvinhu zvakadaro mukati meofisi

baba ngaa munhu akaita artist akaita mazirokoti akadhuma muzvino ndiye anoita mbiri yokucelebrata kupiwa chimbota chichiri kufamba pamwe tichanzwa kuchi havachabhadharira hendi ikoko no unoziva dai madungu akatenga akangobhadhara mastendi mastendi achipa vanhu vese vavo mari mastendi achiitawo mastendi vachiwana kuti munhu wacho kana aita stand agovaka hake zvimarumu zviviri zviri nani than kumupa mota yasingakwanisi kuafoda kutengera petrol because otherwise nyange ndikasangana yemuroad ndikamutengera petrol mota yayo inonodambura injini isina oil nekuti pamwe anenge asingatozivi kuti inoiswa oil no guys let's grow up kana tine mari ngatishandisei mari ngatisandei kufunga fesi tisati tashandisa mari ndatenda ini baba kali baba njoli munhu wani akangwara kumuperengwa kuti ta hapana zvaunondiita ndazvitaura